L-ELA huwa lewn, imma huwa wkoll isem ta' programm tar-radju li jistħarreġ il-letteratura fid-dawl ta' dixxiplini oħra. Claudia Gauci, li tippreżenta dan il-programm flimkien ma' Leanne Ellul, Laqgħet l-istedina tagħna sabiex tkellimna dwar l-Elà. Mela, l-idea l-Elà bħala isem l-ewwel nett jiena l-programm qed nagħmlu ma' Lian Ellul u Claudia l-Elà letteratura hemm ħafna tidwir ma' l-ittra Elle u eh, ġiena dan il-ħsieb tal-Elà apparti li l-Elà huwa kulur Eh, ambigwu wkoll, eh, fakrek daqsxejn f'xi tila impressjonista. ta' ta' Manet u Monet u u bħal-letteratura hemm dik l-ambigwità u suġġettività. Minn hemm ħareġ l-isem Lilha. Għandna tlettax-il programm u kull programm fl-ewwel skeda tajjeb ngħidu forsi li qiegħed jixxandar fuq Campus FM. Jixxandar nhar ta' Ħamis f'nofsinhar. Nofsinhar, sa mneħħ fit-tlettax-il programm u kull programm għandu tema, tema differenti. Din l-iskeda, l-ewwel skeda, il-programmi huma qossa ta' nofsija il-wieħed, ġifiri kull tema maqsuma nofsija u nofsija, jiġu sija b'kollox. Meta karattri ma tihomx isem, Jistgħu jkunu kwalunkwe mara u kwalunkwe raġel, jiġifieri inti semmejt ir-Roża, Roża kienet in-nanna u jiena stajt eh, ktibt l-istorja billi ngħid kien hemm darba waħda mara minn San Blas li kienet tħit u ħietet għax xahar il-biesi qabel id-difna tagħha biex eh, forsi n-neputijiet jażlu waħda minnhom ħallet tindifen. U kienet tkun kwalunkwe mara, le minn kwalunkwe post, imma malli jiena tajta dak l-isem, Rosa, eh, anka semmejtu The Name of the Rose ta', ta Eko, ehm, li daħħa jibqa' marbut magħha, ġifieri din mhijiex issa kwalunkwe mara li kienet ħid. Sewwa, Sandra mhiex kwalunkwe mara li ħalliet iċ-ċwievet warajha. Gracie mhix kwalunkwe mara li ħalliet il-laned li kienet tiġbor minn strada stretta warajha, imma hija Gracie, qed nidentifikha. Il-letteratura, kelma kbira din. Il-letteratura tibda fil-ħajja tagħna mindu nkunu żgħar. It-tfal jarawha mod, u l-kbar, speċjalment jekk hemm żewġ tipi ta' adulti fejn tidħol il-letteratura, dawk li jkomplu bil-letteratura, jkomplu jaqrawha u jistudjawha, anke sempliċement jaqraw għal gost, eh, u dawk li mbagħad eh, wara l-eżamijiet ma jmissux ktib bidhom forsi. Eh, it-tfal, letteratura jarawha bħala xaġa kbira, xaġa ta' bil-fors, ħafna minnhom għall-inqas, xaġa li jridu jistudjaw għall-eżami. Imma mbagħad il-letteratura hija ħafna iktar minn hekk u hija ħafna isbaħ minn hekk ukoll. Eh, aħna b'dan il-programm li la eh, qed nippruvaw nagħtu ċans lis-semmija b'din il-forma differenti tar-radju eh, li imperċu, mberħu kodba forsi li qatt ma jkunu semgħu bihom jew nerġgħu nagħmlu daqsxejn ta' żjara u nerġgħu nfakkruhom f'kotba li ilhom ma jaqraw forsi wkoll. B'xorti ħażina ikolli ngħid li meta nisma' xi ħaġa lokali ħafna drabi mhux qed ngħid dejjem ma nisma' xejn li jgħallimni jew li jtini xi ħaġa u minn hemm ukoll ħarġet din ix-xewqa li nagħmlu dan il-programm. tal-letteratura. Il-letteratura tista' tkun tasal għandna f'diversi forom, kif nafu, meta jsir film, ħafna drabi jitlaq mill-ktieb, imma nafu wkoll li jista' jmur it-teatru, il-letteratura tmur it-teatru, għandi f'moħħi Jane Eyre jew jew Frankenstein, u serje televiżiva wkoll. Jiġifieri Naħseb li dan il-bżonn ħassejnih ħafna u nittama illi illi issemmiha flimkien magħna miegħi u ma' Leanne qegħdin jiskopru mill-ġdid is-sbuħija, l-imħabba għal-letteratura.